Merci, Här President. Och Merci dem Här Di Bartolomeo fir d'Ufro vun dëser Aktualitéitsstonn. Villes, wat en a senger Ried gesot huet, ass och esou richteg an et kann een och houfreg sinn op de Lëtzebuerger System an esou wéi en am Moment fonctionnéiert. Op der anerer Säit muss een awer och soen, dass mer Problemer hunn an dass e wäit ewech ass vun der Perfektioun. Et ass e puer Mol ugeschwat ginn. Ech kennen och vill Leit, déi en oft drop uschwätzen, sief dat d'Waardezäiten, wa se eppes, Rendez-vouse brauche bei Spezialisten oder iergendwelch speziell Apparater. An do muss een dann eng Kéier driwwer diskutéieren, wéi mer do eng Léisung fannen, fir dass dat an Zukunft net méi virkënnt, dass den d'Leit, wa se haut krank sinn, méiglechst schnell e Rendez-vous kréien. Fir eis Piraten ass d'Léisung do net, dass een herno a privat Gesellschafte geet, wou ee mat Investisseuren zesumme géing schaffen an déi herno kucken, wat um Bilan Enn des Joers erauskënnt a wat herno d'Dividende sinn. Dat ass de komplett falsche Wee. Mir verschléissen eis awer net dem Wee, datt een Doktersgesellschafte géing maachen, wou Dokteren ënnert sech sech zesummendinn, fir gewësse Servicer unzebidden, wou eeben haut am Land d'Waardezäiten ze héich sinn, an dat ouni datt een do no dem Profit kuckt, mee wou een einfach och fir si eng Sécherheet am Alldag huet, well déi meescht Dokteren hunn e spezielle Status als Indépendant an si brauchen déi Doktergesellschaften, fir sech och an Zukunft weider kënnen ofzesécheren, well och dat si Froen, déi sech an Zukunft stellen. Wa mir gären hätten, datt d'Dokteren hei am Land bleiwen, muss mer hinnen och do e bëssen entgéint kommen a wuelverstanen ouni datt do Investisseuren herno dat Ganzt géingen Finanzéieren. Dofir ass e Doktersgesellschaft, ech sti mir positiv géigeniwwer, wann et net herno eng Gesellschaft ass fir d'Dividenden. An et kënnt och eng immens grouss Erausfuerderung op d'Spideeler esouwéi och d'Dokteren zou, dat ass dee ganzen digitale Wandel. Well och d'Entwécklung vun de Maschinne wäert elo esou schnell virugoen, dass Wahrscheinlech och iergend eng Kéier. De Staat muss nach eng Kéier e puer Milliounen an d'Hand huelen, fir iwwerhaapt déi Maschinnen auszetauschen, well d'Entwécklung esou schnell wäert goen, duerch KI, mee och duerch aner, den digitale Wandel. An do wäerten d'Dokteren dann och eleng an d'Spideeler eleng net méi nokommen. Do muss een dann och iergend eng Kéier driwwer diskutéieren, wéi wäit dass mer national do déi Verantwortung wäerten iwwerhuelen, well fir eis ass och ganz kloer, dass Lëtzebuerg, Top Land muss sinn, wat de Service ugeet a wat d'Digitaliséierung ugeet, well just iwwert déi Digitaliséierung kann een hautzudags Krankheete ganz fréi erkennen, et huet ee ganz aner Méiglechkeeten, et huet een och aneren Heelungsprozess an deem sollte mer eis net verwehren, am Contraire, mir mussen elo déi Léisunge fannen, fir datt dat méiglech ass an do muss een natierlech an den Dialog mat den Doktere setzen an hinnen och déi zousätzlech rechtlech Garantië ginn, well och do ass et herno, d'Doktere wäerten och do mussen en Invest op sech ophuelen, fir hir Praxissen herno fir déi och esou auszerüsten, fir e méiglechst beschte Service um Client. An dofir bräichte mer dann zu engem spéideren Zäitpunkt eng Kéier déi Doktersgesellschaften. Et ass och net esou, datt déi Zousazversécherungen, et ass elo e puermol ugeschwat ginn, ze verdäiwele sinn. Et ass nun emol en Outil, wou d'Leit drop zeréckgräifen. Warscheinlech géinge se am léifsten net drop zeréckgräifen, mee huele mer elo ee wou krank ass an esou eng Zousazversécherung huet, ass awer frou, wann en an d'Apdikt geet an e kritt d'Differenz bezuelt tëscht deem, wat de Staat bezilt an deem, wat d'Medikamenter herno nach kaschten. Dat kann ganz schnell am Mount ganz vill sinn an dofir ass dat net onbedéngt ze verdäiwelen. Ech géing och léiwer an engem System liewen, wou een déi net bräicht. Mee am Moment ass et awer nu mol esou, dass verschidde Rechnunge kënnen esou bezuelt ginn. An déi Zousazversécherungen hu jo nach aner Virdeeler, wou awer an eisem Gesondheetssystem e grousse Problem ass, huele mer d'Zänn oder huele mer de Brëll. Dofir ass fir eis Piraten, déi Zousazversécherungen net ze verdäiwelen. Natierlech géinge mer gären an engem Land liewen, wou ee se net bräicht. Merci.